Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
ku le ku tikeni a ku le ku oloveni ka gaza xiyimbeleri mr post mr power sikuliyeza ndlovu va ha lo tshama ka xiyimo xo sungula Swi endla masiku manharhu xiyimbeleri Mister Post va tshame ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes, laha hi nga vona va landziwa hi xiyimbeleri Doctor Joe Shirimani kambe Doctor Joe Shirimani se va enhlini, hi va vona se va ri ka xiyimo xa vumune eka ti-iTunes. Ku ri ku ha swi tiva leswaku ku na mphikizano exikarhi ka xiyimbeleri Mister Post na Doctor Joe Shirimani kumbexana Limpopo Poison hi ku angarhela. Se hi vone xiyimbeleri Mister Post va ri ka xiyimo xo sungula na sweswi hi vulavulaka xiyimbeleri Mister Post va ha ri ka xiyimo xo sungula swi tikomba kahle leswaku ri Mister Post va le ku karhateni swinene kambe se swi vanga milomo namuntlha hi fiki hi vona xiyimbeleri Mister Post va post-a ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha va nga fika va vekela xithombe xa xiphongo ni ta swi vona ku xiphongo lexi ya ku endleka yini kwalaho i va tsale leswaku ri munhu wun'we ntsena va tsala na leswaku maphorisa Hi tekele enhlokweni leswaku ri vufambisi bya xiyimbeleri Doctor Joe Shirimani byi kwatile swinene. Hi vone hilaha va nga posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va karhi va lemukisa vanhu leswaku ri a va tivoneli leswi va swi tsalaka eka swiyenge swa mabulo hi mhaka ya ku leswi va swi tsalaka a swi vuli leswaku ri loko vo lava ku landzelerisa va nga nga va nga swi kumi leswaku ri vanhu lavawani va tshama kwihi va tirha kwihi ende leswi swi nga endla leswaku ri va kota ku va va teka goza ra nawu. Hi mhaka ku leswi vanhu va swi tsalaka swi thyakisa vito ra xiyimbeleri Doctor Joe Shirimani naswona a swi vuli leswaku loko Doctor Joe Shirimani va miyerile kumbexani page ya vona yi languteka yi ri na ku rhula a swi vuli leswaku ri a swi kona leswi va nga swi endlaka va nga teka goza ra nawu se vanhu va nga tsalatsali swin'wana na swin'wanyana leswi nga ta thyakisa vito ra xiyimbeleri hi ku swi tekela xiyimbeleri malembe yo tala ku va xi kurisa vito kumbexani ku aka vito ra xona. kambe munhu a fika a tsalatsala swa ku huma enhlokweni ya yena se mi ta swi vona leswaku rufambisi bya xiyimbeleri dr joe chirimani byi dye biriviri sweswo a hi nge kanetani na swona swi bihile swinene kambe mhaka nkulu laha i ku xiyimbeleri mr post ve le ku fambeni emahlweni sweswo a swa ha zi swi lava khandlele kumbexani ku mbamberiwa xiyimbeleri mr post ve le ku tikiseni swinene ende xin'wanyana xa kona a hi tekeleni enhlokweni leswaku ri xiyimbeleri mr post va va karhi va hlengeliwa hi mhaka ku na beni mayengani

La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. E leswi a ni nge te hi December a hi tluliwa ni hembi hi December a hi tluliwi eh tshama ni hansi ku hava hi December la futhi ku navela ka mina a ni navela ku va hi sala va katsana hinkwavo ni va ni ri one va katsana ku ri joe shirimani ku ri beni na prince va katsanini ni ta va ba va ri three ya okay mi nghene xigodeni namuntlha namuntlha mi fike kona xigodeni xa mampela